On dört gijäň aýy, göwherli günüň taýy. On dört gijäniň aýy, Rejäbiň on bäşi, Täze aý dogdy ýaly sözleri hemmämiz ene-atalarymyzdan ýa-da garry ýaşulylardan eşidendiris. Eýsem bular aslynda näme? Bular dogrumy ýa-da köneler bulary nireden bilýärdiler? Meselem, haçan seredemde maňa üýtgewsiz, birmeňzeş görünýän aýa seredip, aýyň ony ýa-da ýigrimdigini aýtmaklary, dogrusy juda maňa geňdi. Şu wagt elimizdäki tehnologiýa bilen sagadyň näçedigini, aýyň näçesidigini, ondaky nawigasiýa bilen gitjek ýerimizi bilip bilýäris. Emma öňler adamzat bulary asmana seretmek bilen edýärdi. Aýy bir kalendar ýalak, käbir ýyldyzlary bolsa ugurlaryny tapmak üçin ulanýardylar. Asman bilen adamzat juda baglanyşyklydy. Hatda käbir adam asmandaky ýyldyz toplumlaryna seredip, bular geljekden habar berýär diýýänler hem boldy. Muňa astrologiýa, ýa-da türkmençe ady bilen täleýnama diýilýär. Munuň näderejede manysyz zatdygyna soňra degip geçeris. Şu wagtky ýalak hemme ýer ýagty, öýlerde telewizor, elde telefon bolmandygy sebäpli, adamlar gijelerine ýa ýatyp dynç alýardylar, ýa-da asmana syn edýärdiler. Tehnologiýanyň peýdasy bir ýana, getiren käbir zyýanlarynyň biri bolsa asman bilen adamzadyň arasyny açmagydyr. Şäherdäki ýagtylyk hapalanmasyndan ýaňa, indi biz asmana seredenimiz bilenem kän bir zat görüp bilmeris. Köneleriň asmana näderejede üns berendiklerini, oňa näderejede haýran galandyklaryny bilmegiňiz üçin bir mysal. Bizdäki asman we jennet sözüniň manysyny iňlis dilinde bir söz aňladýar. Heaven. Heaven, jennet, heavens, asman, asmandaky zatlar diýmek. Ýagny öňküler belli bir derejede asmany, Jennet bilen deňeşdiripdirler. Ýagtylyk hapalanmasynyň nä derejede erbetdigini bilmegiňiz üçin geliň ilki şu wideo seredeliň. Ilki bilen ýagtylyk hapalanmasy töweregimizdäki binalardan, köçedäki çyralardan çykýan ýagtylygyň, asmandan gelýän ýagtylygyň bize ýetmeginiň öňüni almagydyr. Ýagny daş-töweregimizdäki ýagtylyk asmany görmegimize päsgel berýär. Ýagtylyk hapalanmasy esasy uly şäherlerde bolýar. Asmanda hiç zat görnenok diýsek dogrudyr.

2 we 1. Ine aslynda asmana seredenimizde görmeli zatlarymyz. Şu merkezdäki gazdan we ýyldyzdan durýan üýşmek biziň galaktikamyz. Akmaýanyň ýoly galaktikasy. 1994-nji ýylyň 17-nji fewralynda Los-Anjelesde bolan ýertitremeden soňra wagtlaýyn şäherde tow öçýär. Belli bir wagt soňra şäheriň ýaşaýjylary polisiýa we töwerekdäki obzerwatoriýalara jaň edip, Asmanda bir zatlar-a bar. Tebigy betbagtçylyk, gelmişekler geldi diýip başlaýarlar. Olara bu derejede geň gelen zat hakyky asmandy. Olar diňe oňa seretmegi ýatdan çykarypdylar. Geliň indi bolsa esasy temamyza geleliň. Köneler nädip Aýy kalendar hökmünde ulanýardylar? Munuň üçin ilki bilen iki görnüş kalendara seretmeli bolýarys. Gün we aý kalendarlary. Şu wagt esasy ulanylýan kalendar Gün kalendary, başgaça Gregorian kalendary. Ýer Günüň daşyndan üç ýüz altmyş ýaş günde bir gezek aýlanýar, şeýlelikde bir ýyl geçýär. Üç ýüz altmyş ýaş günem on iki aýa bölünýär, her aýa ortaça otuz, otuz bir günden düşýär. Aý kalendary ýa-da kameri diýip aýdylýan bu kalendar bolsa, aýa görä hereket edýär. Kamar, aý diýmek. Aý Ýeriň daşyndan ortaça ýigrimi dokuz ýarym günde aýlanýar. On iki aýdan bir ýyl geçýär. Indi on iki köpeltmek ýigrimi dokuz ýarym, ortaça üç ýüz elli bäş gün. Aý kalendary ortaça üç ýüz elli bäş günden, Gün kalendary bolsa üç ýüz altmyş bäş günden aýlanýar. Aradaky on gün tapaut bolsa, näme üçin her ýyl Gurban baýramy on gün süýşýäriň jogaby. Biz şu wagt Gün kalendaryna görä ýaşaýas. Türkmençilikde bolsa aý kalendary ulanylýardy. Gurban, Remezan baýramlary aýa görä hasaplanýar we biziň gün kalendaryna görä ýaşaýanlygymyz sebäpli bize görä her ýyl süýşýär. Öňler şu kalendar ulanylýardy. Kän bir hasap tutmaňa gerek ýokdy. Ulanmasy gaty aňsatdy. Aýa seredeniň bilen şu wagt aýyň näçesidigini bilip bilýärdiň. Bu bolsa aýyň fazalary bilen ölçenýär. Ýagny aýyň şekili üýtgäp durýar. Muňa bolsa aýyň fazalary diýilýär. Bu fazalara sebäp bolýan zat Aýyň Ýeriň daşyndaky aýlawdyr. Aýyň başy täze Aý bilen başlanýar. Täze Aýda Aý tutuşlygyna garaňky görünýär. Munuň sebäbi Aý Ýer bilen Günüň arasynda gabat gelýär we tutuşlygyna garaňky görünýär. Üç-dört gün soňra Aý biraz süýşýär we sagdan ýagtylyp başlaýar. Bu şekili siz biziň baýdagymyzdan hem bilýänsiňiz. Muňa hilal diýilýär. Ýedi gün soňra, ýagny bir hepde soňra Aý ýene ýagtylyp, ýarym Aý diýilýän ýagdaýyna gelýär. Muňa başgaça birinji çärýek hem diýilýär. Şu wagt bir hepde geçdi. Soňra ýene belli bir wagt soň Aý doly ýagtylyp, doly Aý diýilýän ýagdaýa gelýär. Indi Aýyň on dördünde gelendigimiz sebäpli biziňkiler on dördi gijäniň Aýy diýip şoňa aýdýarlar. Bu wagt Aýyň iň ýagty wagty. Aý şu wagt Ýeriň daşyndaky aýlawynyň ýarsyna ýetdi. Şu wagt iki hepde geçdi. Soňra Aý ýuwaşjadan aýlanmagyny dowam edýär. Indi sagdan garaňkylyk gelip, ýarym aý ýagdaýa gelýär. We indi soňky çärýege ýetýär. Şu wagt üç hepde geçdi, ýagny aýyň ýigrimi ikisi. Aý ýene aýlanmagyna dowam edýär. Ýene bir hepde soňra indi aýyň ýüzi doly garaňkylaşýar we ýigrimi dokuzlaryna aý tüm garaňky bolýar we biz indi täze aýa girýäs. Ine bir aý şeýdip geçýär. Günler bilen seretsek, şeýle ýagdaýda bolýar. Asmanda asylgy duran tebigy sagatjalak, oňa sereden wagtymyz Aýyň näçesidigini bilip bilýäris. Öňler beýle ösen tehnologiýa gerek ýokdy. Belli bir ölçegler bilen wagty we gitjek ugruny bilip bilýärdiň. Deňizçiler şu wagt nawigasiýa üçin asmandaky sputnikleri ulanýarlar. Emma öňler beýle tehnologiýalar ýokdy. Olar bolsa asmanda ýekeje üýtgemän durýan ýyldyz bolan Demirgazyk ýyldyzyna, ýagny Polarisa seredip ugurlaryny tapýardylar. Asmana seredenimizde bilýändiris, ähli ýyldyzlar hereket edýärler, bir ýerinde durmaýarlar. Emma Demirgazyk ýyldyzy bir ýerinde durýar we edil Ýeriň demirgazygynda ýerleşýär. Bu ýyldyzy tapmak üçin asmanda Kiçi Aý diýilýän ýyldyz toplumyny tapmagymyz ýeterli. Susaga meňzäp durandyr. Haçan seredemizde gözüňize iler. Iň başyndaky ýyldyza Demirgazyk ýyldyzy diýilýär. Eger-de ony tapyp bilmeseňiz, Uly Aýy ýyldyz toplumyna seredip bilersiňiz. O-da uly bir susaga meňzeýär we muny beýleki susaga görä tapmak gaty aňsat. Muny tapanňyzdan soňra şu taýdaky iki ýyldyzdan gün seretseňiz demirgazyk ýyldyzyny tapyp bilersiňiz. Bu ýyldyz gowy görüner ýalak beýigräk ýere çyksaňyz gowy bolar. Bolmasa görmegiňize bir näçe zat zyýan berip doly tapman bilersiňiz. Bu ýyldyz diňe ekwatordan ýokarda görünýär. Aşakda başga ýyldyzlary tapmaly bolýarsyňyz. Ýa-da mundan aňsatdyr usul bar. Iki çöp usuly. Iki sany çöp alyňda belli bir aralyk bilen ýerleşdiriň. Soňra ikisiniňem ugry bir ýagty ýyldyza gönlener ýalak özüňizi şoňa sazlaň. Biraz garaşyň, ýyldyzyň hereket etmegi bilen siz ugruňyzy tapyp bilersiňiz. Eger-de ýyldyz ýokaryk galsa, siz gündogara seredýäňiz, aşak düşse, günbatara, çepe gitse, demirgazyga, saga gitse, günorta seredýäňiz. Eger-de diagonal şekilde hereket edýän bolsa, demirgazyk-günbatar aralygyna seredýäňiz. We şeýle dowam edýär. Bular uruň tapmagyň käbir usullary. Isleseňiz başga birnäçe usullar bilen hem uruňyzy tapyp bilersiňiz. Hawa, senäni, wagty we uruň tapmak üçin diňe tehnologiýa ýa-da okama öwrenmek üçin diňe kitap gerek däl. Köneler ýalak biraz daş töweregiňe, tebigata, asmana seretmek ýeterlik.